Хәерле көн, дуслар! Бүген Башкортстанда булган татар авылларына сәфәребезнең бу сезондагы э, беренче сәфәребезнең йомгаклау көне һәм күпмедер дәрәҗәдә йомгаклау тапшыруы. Бу э, әлегә сәфәребезнең башы гына дип өметләник. Бүген без Аблай авылында һәм бөтен тапшыру шушы авылга багышланган булачак. Чөнки ярый суык зур авыл, бүгенге көндә 1200 кеше яши э, биредә. Һәм әзерләнеп торыгыз, чөнки катлаулы тарихлы авыл бу. Аның э, нәселләре тарихы да, үзенең тарихы да безнең татар тарихына, авыллар тарихына саллы гына яктылык сибә торган, Аллага тапшырып башлыйбыз. Хәзерге Башкортстанның Чакмагыш районына кергән Аблай авылы 17 нче гасырдан ук билгеле. Ул чорда Дүвәнәй волостенә кергән җирләрне бүлеп бирү турындагы документларда Аблай турында да берникадәр мәгълүмат саклана. Авылның тарихын аңа исем бирелгән шул чорлардан ук барлыйк.

теге җир хуҗасы дип атасак дөрес булыр. Э, шушы Осабалы Облай Кушербаев дигән кеше шушы авылны нигезләй. Аның авылның исеме Облай шунардан киткән инде. Ничәнче елдан дип чамалап була аны? Менә Бокай менә Кырымга э, барып йөргән 1650 э, еллар дисәк инде чама белән Датсын төгәл карарга кирәк. Э, шушы Бакай абызның малае ней, Хөсәен Үсәен Бакаев диелә инде. Хөсәен Бакаев. Э, безнең Дубайнай волосының старшинасы була. Аның э, шушы малае малаен шушы Абылай авылына күчереп утырта. Алар шул замандаш булгачтан 17 э, Гасырның азаклары, унсигезенче гасырның башлары болай нигезләгән чоры.
Документлар дигәннән аларда ясаклы татарлар, мишәрләр, типтәрләр, башкортлар телгә алына. Бу урында сүз сословиеләр, катламнар турында барганын да истән чыгармау мөһим. Чыганакларда күрсәтелгән мәгълүматны дөрес аңлатканда гына хәзерге көнгә каршылык тудырмый торган тарих язылырга мөмкин. Архивларында катламнар күрсәтелгән авыл бер аблай гына түгел бит.
Менә әгәр шушы э, менә Чокмагыш, Дүртиле, менә Бүздәк районы, югы Кушнарин районы авылларындагы авылларын карасаң инде, менә мин бу тирәләр турында әйтәм. Монда бер авылда өчәр, дүртәр төрле төбәкләр бар. Очлар дияргә микән инде. Мәсәлән, менә бер генә авылны алып карасак, нинди авылны? Менә район үзәге Чакмагыш авылын гына алып карасак, авылның бар э, мишәр эше булган. Шуннан соң Киптерүче булган, башкортчы да булган, менә шушындый ниләрдән торалар. И халык монда килгән, туктаусыз килеп торганнар. Бер сословие килеп утыра, ну, котлам дияйек инде, сословие русча була. Котлам килеп утыра, болар менә шушы э, нигә урнашалар, анар икенчеләре килә, өченчеләре килә. Ну, минем үземнең уй буенча инде менә бу беренче ясаклы татарларның килеп утыруыннан әйтәм, ясаклы татарлар да ике төрле. Аларның да менә типтерләр. Бер группасы бар, опять. Аларны сирмеш дип йөртәләр. Сирмешләр. Алар теге марилар түгел, утмурт та мари да түгел, ә болар мусульманнар, татарлар бик иртә килеп монда урнашкан халык. Ана күбрәк алар теге әзрәк төсерәк кешеләр, зәңгәр күзлеләр күбрәк салрак, әзрәк чак кына инде сизелә. Менә шушындый бер төркем булган. Болар бурун заманнарда монда яшәгәннәр. Менә Казан ханлыгы заманнарында ук дип уйлыйм инде мин. Шуннан соң икенче типтәрләр, аларның уже килгән урыннары билгеле. Асаном Типтәрләрнең ата-бабалары Казан өязеннән килгәннәр. Халык төрле чорда төрле төбәктән килгәнгә күрә Аблай кебек авылларга иң беренче чиратта һөнәрле кешеләр агылган. Беренчедән, һөнәре булганның яшәеше дә тизрәк җайланып киткән, икенчедән, үсеп килүче авылга файда китерә алырлык осталарга җир бүлеп бирү, аларны мәхәлләгә кабул итү җиңелрәк булган. Музейларда төрле элеккедән калган йорт урыннарында Уникаль, башка бер җирдә дә очрамаган әйберләрне эзләп табырга яратабыз бит инде без. Шәрифҗан абыйның йорт урынында без нигезендә дип әйткән шул ихатасында буяк сүзе белән әйтсәк. Э, аның малае биредә тора, Шәрифҗан абый үзе мәрхүм инде. Э, оста куллы кеше, авылның остасы, менә шул һөнәрчеләр күп дип әйтү юкка түгел инде ул. Озак э, еллар төзелеш бригадиры да булып торган кеше һәм менә аның сарае, абзарының бер өлеше менә шушы почмагы э, читәннән эшләнгән. Э, мондый э, технологияне дип әйтик инде 2018 елда Төмәнәктә бабай утарында күргән идек, анда инде яңартып эшләп куйган күрсеннәр дип, ә менә монда чын эшләнгәне. Читән Инде моны читән дип тә әйтеп булмый, гадәттә бит инде ул теге бармак юанлыгы гына чыбыклардан үреп куйган әйбер була, ә монда үзегез күрәсез, бу ачуым килмәгәе агач тамырыннан үрелгән. Э, шул үрелгәннең ике яклап, эчтән дә тыштан да, менә әлеге дә баягы кызыл балчык, э, бераз гына салам һәм тирес кушып эшләнгән измә белән сылап чыгалар. Моның инде конструкциясенең ныклыгы менә шул читән хисабына, ә җылытуы менә шул ике яктан сыланган кызыл балчык менә шул измә хисабына. Мәгънәсе нәрсәдә? Тирес кушу бит ул э, шулай ук теге тик торганнан гына эшләнгән әйбер түгел. Хәзерге көндә өйләрне җылытканны күз алдыгызга китерсәгез, анда минераль вата бар, аннан соң үзенең теге э, тагын бер җука гына э, теге кәгазь сымак әйберсе, пленкасы бар, суларга бирә инде йорт җиренә әйме, Менә монда шул сулау функциясен, микроклимат тудыруны шушы, шул исәптән тирес тә башкара. Аны теге кызыл балчык җитмәгәннән генә кушмаганнар. Менә моны бүген безнең белән э, әңгәмә корып йөрүче Айдар абый, э, Шәрифҗан абыйның малаена әйтеп, мин га әйтмичә торып, миңа белгертмичә торып, сүтәсе түгел дип, менә карап кына, саклап кына тота шушы урынны. Э, булып торсын, кешенең күз алдында торсын, тарих булып саклансын дип Менә карап кына торган әйбер бу. Һәм э, сакларга татарча әйткәндә стоит җәмәгать. Бу теге ни генә түгел, музейда ясап куйган әйбер генә түгел. Бу инде гомер иткән сарай. Элеккерәк чорда Казан ханлыгы, соңрак Казан өязе җирләреннән күчеп килгән халык урнашкан авыл икәнлеген ачыкладык. Ләкин төрле катламнар булу, хәтта архив документларында да шул катламнарга кертелгән халык саны төрле елларда Үзгәреп тору нәрсәгә бәйле соң? Җир белән бәйле булган бу ни сословиеларга бүленеш тә башкорт ни белән. Элек башкорт сословиесе на э, бу 1834 елгы перепискә кадәр бит инде башкорт сословиесенең да өстенлекләре күбрәк булган. Аның э, аның ниләре бар инде, галимнәр күп яза аның турында укый башласаң. Ну, э, соңыннан э, башкорт сословиесе э, ничек дип әйтәләр, 1859 елгы переписта, әй бит, Бөтен Башкортстан башкортка әйләнгән. Без әле бүген генә башкортка әйләндерәләр дигән сүз түгел ул, элек тә шулай булган. Нәрсәдән килеп чыккан? 1859 э, елгы переписта мишәрләр белән типтәрләр аерым гаскәр булып торган. Мишәрятский войска була, Типтәрләр аерым була, ә башкирская э, сословие аерым була. Хәзер э, ни менә шушы 1859-1847 елда булса кирәк. Э, шушы нидә перепись вакытында кушалар. Башкирско, башкиро, башкирско мишерецкий войско. Бер войскага әйләнә. Ну, халыгы мишер дип тә түгел, татар дип тә, дигән, башкир, башкир Башкиры дип языла башлый. Ыцый дигәне юк уже хәзер. Опять. Менә шушыннан нителә. Аннан соң 1861 елда бит реформа башлана, волосларны бетерәләр. Аны яңа волослар бар, кайча элек бит инде үзенә күрә ниндидер волослар, мәсәлән, менә безнең Чакмагыш районында, ней, Дуанейский волос булган.

Менә иске калмаш баласы барырга килә, монда түреш баласы барырга килә, ә монда бакай баласы барырга килә. Менә шушылай итеп, э, теге сословиелар беткәчтен инде льготалар да беткән. Льгота беткәчтен халык арасында башына инде кеше үзенең кем икәнен ни күрсәтә инде. Революция булганнан соң да әле э, опять сплош э, нигә халык тулысы белән татар булып язылган. мына нейді башқұртстан сомбесінен көшкеннен
Соннарны әйтеп сөйләшсәк, 1870 елда Аблай халкы тулысы белән башкорт буларак язылган. Гәрчә, аңа кадәр 1834 елларда башкорт дип язылучылар бар халыкның 3тән 1 өлешен генә тәшкил итәләр. 30-40 ел эчендә генә дә андый зур тирбәлешләр булу дөрестән дә милләт алышуны түгел, ә халыкның бүтән катламнарга күчүе белән аңлатыла. Аблай авылында кая гына барсан да сабак аласың. Менә бу мәктәп партылары да биредә юкка гына тормый. Ачык һавада торалар, алар буялмаганнар һәм буялырга тиеш тә түгелләр. Менә шушы авылдагы активистлар укыган чорда мәктәптә ничек итеп торган булсалар, бүгенге көндә дә шушында саклана алар. Ә менә бу урында Бу җәйге верандада, дип әйтик инде, авыл халкы бик яратып уздыра торган бер чара гел булып тора. Ул сабакташларның очрашуы. Төрле елларда укыган кешеләр җыелып нәкъ менә шушы урынга килә. Бу нинди җир дип сорасагыз, шушы Чыгышы белән шушы авылдан булган, бүгенге көндә э, Уфа шәһәрендә яшәүче, эшләүче э, авылдашлары э, Аблай халкының менә шушында теге беркем дә тормаган йорт җирен сатып алып, аны менә шушы тирә-ягын матурлап, шушы верандаларын салып, монда ут кертеп, музыка оборудованиеләрен бөтен нәрсәне куеп, авылдашларына менә шундый бүләк ясый. Бу Урамның ишекләре, капкалары һәрвакытта да ачык, кемнең нинди чара уздырасы килә, менә шушында җыелалар. Бу үзенә күрә Абылай авылының мәдәни үзәге. Чөнки нәкъ менә шушында, әлеге ял итү урыны урнашкан җирдә Сабантуй мәйданы да. Менә монда 10 метр барасың да, Сабантуй мәйданының уртасына килеп тә керәсең. Сабантуй вакытында бу нигә Сөйләп әйтим, ял урынына кереп, э, хәтта урам-урам булып, үзләренең өстәлләрен куеп, үзләренең урамнарына кайткан кунакларны шушында сабан туеннан алып кереп сыйлап та чыгаралар. Андый йолалары да бар. Тагын бер кызыклы ягы әлеге урынның э, бу э, Тугаены дип әйтим инде, бу су буен, матур урынны, болынны Аблай авылының эшмәкәрлек үзәге дип тә әйтеп була. Хәзерге көндә менә шушы ял урыннары булу һәм якында гына цех булу аркасында гына түгел, бу тарихи урын. Монда эшмәкәрлекнең һәм һөнәрчелекнең башланган урыны. Айдар абый, ансы турында инде сезнең белән сөйләшеп узыйк. Монда заманында помидорлар үстерә башлаганнар дип әйттегез беренче тапкыр, дөрестән дә шулаймы? Әйе, бу инде авылның тарихи Үзәге, монда Шәйхел Гамбәре дигән абый, миңа ерак кына туган ул, үгезләр җигеп, 30 елларда бер якын тирәдә булмаган кыяр помидорларны безнең авылга кертәлде һәм кора җиләге, карагат үсентеләрен оештырып, шушында бик күп еллар сөреп, аның 8 эшче хатыннары бар иде. Шушы авыл кешеләре барса да шуны сатып инде тагын бер данлыклы ягы Суган авылы дигән исеме бар. Шушы суганы җитештереп, төймәсен дә, Уфа базарларында сатып балаларын кеше ясап, укытып, үзләренең хуҗалыкларын ныгыттылар. Ул якын тирә авылларга белән чагыштырганда чынлап та Абылай авылы төзеклеге белән ул аерылып тора. Уларны шәхси хуҗалык буларак үстердеме биредә? Юк, ул э, колхозлар оешып килгән вакыты колхозның бер бригадасы итеп алынды. доходыннан налогын да түли барды, шул ук вакытта кешеләргә эш белән тәэмин итеп, кешеләрнең үзләренең хуҗалыгы да көчәйде.
Эшмәкәрлеккә сәләтле авыл халкы яңа тормышка алай җиңел генә кереп китмәгән билгеле. Бу якларда нинди дә булса гаделсезлек күренсә, халыкның шунда ук берләшеп, баш күтәрергә омтылуы Пугачев, Салават Юлаев заманыннан ук килгән генетик сыйфат. 20 гасырның 20 еллары чуалышлары да Аблай тирәсен читләтеп узмый.
Әйе, Сәнәк сугышы безнең авылыбызны да урап үтми. Бу вакыйга 1920 елның март аенда була. Күчәрбай ягыннан Атлы. Шулай ук кулларына сәнәкләр, күсәкләр күтәргән кораллы көчләр килеп керә. Алар килеп авыл уртасына баскач, Кая сезнең коммунистларыгыз? Табыгыз, без аларны юк итәргә тиешбез, дип авылда сөрән сора башлыйлар. Безнең беренче урам Тынычлык урамы дип атала. Шушы урамда Мөхәммәтҗан картның йортында казна йорты урнашкан була. Шушы казна йортына һәрберсен җыеп китерәләр. Алар авылдан сигез коммунист була.
Кара бөркет восстаниесе дигән әйбер, кара бөркет баш күтәрүе 1920 елда большевиклар сәясәтеннән канәгать булмаган крестьяннар баш күтәрүен э, атыйлар. Ул Минзәлә өязендә башланып китә. Минзәлә өязендә аңа 40 меңләп крестьян кушыла. Ә бу якларда Э, Бәләбәй, Уфа, Бирск өязләре халкы кушыла. Ул өч өязне алсак, аңа җәмгысе 15 меңләп кеше катнаша. Һәм менә шул Кара бөркет дигән хәрәкәтнең э, офәте, дип әйтим инде, э, әлеге авылны да читләтеп узмый. Һәм аның вакыйгалары халык хәтерендә бик яхшы сакланган урыннары белән билгеле. Авылга килеп керәләр, шул кара бөркетчеләр дип әйтәбез һәм э, алар шушы авылда булган коммунистларны коммунист яклы булган кешеләрне менә шушы нигезгә җыялар бу нигездә урнашкан була ул вакытта авылның казнасы дип әйтәләр э, бу мөхәммәтҗан нигезе дигән урын аларны монда алып киләләр һәм шушында шул сигез кешене Җәзалап, кыйнап үтерәләр. Бу авыл халкының хәтерендә бик яхшы сакланган һәм монда кемнән генә сорасак та, алар төгәл урынын күрсәтеп әйтеп бирә алалар. Тарих кабатлана, диярсең. Бүгенге көндә Абылай янәдән кооператив булдырып, үз эшмәкәрләренә, һөнәрчеләренә таянып, яңа тормыш башлап килә. Бөтен авыл ук булмаса да, әлеге хәрәкәткә кушылучылар да көч биреп торучылар да байтак абылайда зур эшләрнең башы гына булуына карамастан хезмәтләре күзгә күренерлек ниятләре сокланырлык
кооператив инде ул яңалык түгел ул күп өлкәләрдә куллана без инде авылда менә һәркем үзенең осталыгы белән ага җитәкләп Кемдер сөтне җитештерә, кемдер эшкәртә, кемдер итеп сата, без аны шулай эшлидер идек. Хәзер инде шушыны көйгә салып җибәрдек. Бер оешма оешты бит инде. Фәния Нурисламовалар семьясы, алар инде бер көтү мал алдылар. Шушынарга нигезләнеп, без бүгенгесе көндә 7-8 төрле продукцияне эшләп, Уфада берничә сетләрдә сатабыз. Шушыны тагын да киңәйтү, кешеләр безгә иярер дигән өмет белән цехны кайтарып Бер өлешен авылы авылга куйдык. Әлегә кадәр Уфада эшләнә бу мондагы сөттән әйбер. Мондагы сөт Уфага китә, Уфада эшләнеп, э, магазиннарга таратыла иде. 50 магазин безнең көндәлек алып баралар иде. Бу цех нәрсәләр чыгарачак хәзер? Бу цехта булачак инде безнең беренче урында коймак. Коймактан эшләнгән ши бит била оборот обороттан кызыл һәм агырымчык пастеризацияләнгән сөт белән Башлап китәрбез эшне дибез. Быел инде яңа елга хәтле кузгатыргарак та уебыз бар.
Аблайның икътисадый-иҗтимагый тормышы үзәгендә торучы гаиләләрнең берсе Нурисламовлар. Крестьян-фермерлык хуҗалыгы оештырып, савым сыерлары белән көн күрәләр. Шул ук вакытта авылдагы чараларны әйдәп баручылар да алар. Малны күп асрагач, э, постоянный клиентлар бар бит инде, әйме? Хәзер алар ялга кайта башласа, Звонить итәләр алдан. Безгә, пожалуйста, сөт, коймак, иремчек, куатык эшләп куя алмассыз микән диеп. Шуннан э, шушындый фикер туа. Авыл баласы кайда яшәсә дә, ялларын, ялларын көтеп алалар, чтоб авылга кайтыр өчен. Сабан туйларны көтеп алалар, шунда кайтсак, э, сабакташларны, күрше күләрне күрер иек диеп. Әйме, Шуннары соң шушы үземнең берничә ел күзәткән шушы фикерләрне туплап, именно сабан туйда мин шушыларны сүләп кешеләргә җиткезергә тырышам. Что без авыл балалары, ә без авылдан бер куяда китәлмибез күңел белән. Без, может, әллә кайда яшибез, но күңелебез бары безнең авылда барыбызның да. Үзегез генә нәрсә эшли аласыз инде сез бер үзен нишләп йөрисез инде дигән кешеләр бардыр, аларга нәрсә дип әйтәсез?
Сез дә шушы кадәр эшләгез, икәү була димен. Мин дә кәгазь калынлык өлеш кертәм. Авылымны матур итеп күрсәтергә, син дә күрсәт. Менә ике, ике кәгазь калынлык була. Тага кемдер кушылса, ул да кәгазь калынлык өсти. Шушы авылның э, күркәмлеген, шушында үскән, э, уңган кешеләрне барлыгын күрсәтү өчен нәрсә дә булса эшләү.
Нурисламовларның фермерлыкка кереп китүе табигый хәл дисәк тә була. Күмәк хуҗалыклар таралып, авылда бөтенләй эш булмаганда да мал тотуны киметмәгән, ирле хатынлы икесе дә гаиләләрендә төпчек бала булган кешеләр нигезләрен берничек тә буш тота алмый билгеле. Шуңа күрә дә алар авыл яшьләренә үрнәк, ә читтә яшәүче авылдашларга Аблайның яшәячәген күрсәтеп торучы терәк.
Читкә бит инде төрле вахталар буенча да йөриләр, зур урыннарда да эшлиләр. Безнең менә авылдашларыбыз Халиков Ришат абыйны ассызыклап әйтәсем килә. Ул инде ел саен сабан туйларга кайта. Район масштабында да үзенең чараларын үткәрә. Әйтеп китсәк инде, авылдагы э, сугыш ветераннарына багышланган паркны яңартуда аның өлеше бик зур булды. Мәскәүдәге танышлары, белешләре аша шушларны кушып, Сөйләшеп ул зур гына ярдәм итте. Галиев Хайдар абыйны аерып әйтәсе килә. Ул инде гел әйбер кайтарып бирү генә түгел, авылга ярдәм итү, укыту, агарту чараларында инде кешеләрне алып китеп, укытып, кайтаруны өстенә алып эшли ул.
Укыту дигәннән, Фәния ханымның ире Рөстәм әфәнде фермерлыктан тыш, шулай ук авылның мулласы вазифасын да башкара. Бүгенге көндә ул Ислам университетында белем ала. Гомумән, абылайның без танышырга өлгергән һәр гаиләсе үз тормышыннан тыш, бөтен авыл тормышын да кайгыртырга тырыша. Тел ягына э, бәйләнәсе килә баян баядан бирле. Әйе. Татарстан ягында берәр кешедән, менә шулай авылда яшәп яткан берәр кешедән интервью алсак, ул трактор машинист таныклыгы дип әйтмәс иде, трактор машинист свидетельствосы алдым дип әйтер иде. Э, читтән торып уку бүлеге дип әйтмәс иде, заочно укыйм дип әйтер иде. Э, телевидениедагы кешеләргә генә хас татарча сөйләм каян килде сезгә? Аны инде әйтеп булмый, ә теге литература, әдәбиятны күп укыйбыз бит инде менә үзебезнең татар әдәбиятларын, үзебезнең башкорт классикларын да укыйбыз. Китап укыган кешенең бит инде ни арта, тел байлыгы, сөйләм байлыгы, шуңа күрә шунардандыр да дип уйлыйм. Гаилә эчендә дә үзебез үзебезчә татарча сөйләшергә тырышабыз инде, саф татарча гына булмаса да, ул инде үзгәрешләр бар әзерәгәе. Э, тел инде э, күбрәк шушылай үзебезчә сөйләшергә тырышабыз ни өчен дисәң телне бит инде сакларга кирәк э, телеңне сакламасаң илең ирең телең югала гаиләң югала дәүләт югала бит инде үз, үз телеңне үз милләтеңне ничек тә сакларга тырышырга кирәк
Абылай авылының мәдәният йортындагыз җәмәгать. Э, читтән килгән кешеләр буларак, читтән караш ташлап, без менә шушындый үзенчәлекле әйберләргә бик тиз тап булабыз. Әлеге мәдәният йортының бинасы 1964 елда төзелә. Э, аның белән бер вакытта дип әйтик инде, 1966 елда төзелә шушы авылның мәктәбе бинасы да. Күмәк хуҗалык акчасына төзелә. Ике бинада һәм шунысы кызык, читтән килгән төзүчеләр тотынмый бу эшкә, аларны чакырмыйлар да, дәшмиләр дә, барысы да ике бинада авыл халкы көче белән күтәрелгән биналар. Инде менә шушы эчке матурлыкларга килсәк, Э, болары э, мәдәният йортының икенче каты белән бергә 1986 елда шулай ук күмәк хуҗалыгы рәисе инициативасы белән булдырылган әйберләр һәм менә бу э, теге үзенчәлекле дизайн һәм 80 нче еллар өчен бик алдынгы дизайн дип әйтергә мин моны. Хәтта әле менә бүгенге көндә дә безнең күзне кызыктырырлык булып, менә шулай кайда нәрсәләре бар икән, монда тагын нинди бизәкләр куйдылар икән дип Э, карап торырлык фойесы да шундый э, сәхнәнең э, эчке яктагы залларның тамаша залларының бизәлешләре дә бик үзенчәлекле нәрсә әйтәсе килә бу хәзерге көндә генә түгел ә элек электән әлеге авыл халкының үзенең мәдәниятын һәм мәгърифәтен кайгыртып саклап яшәгәнен күрсәтә торган нечкәлекләр Бер тапшыруга бер авыл тарихын гына сыйдырырга тырышсак та, ничек инде көне буена сузылган сәфәрне 26 минутка кертеп бетереп булсын ди. Дөресен генә әйткәндә, сезгә җиткерелми калган игътибарга лаек әңгәмәләр, тарихи урыннар тапшыру саен диярлек калып килеп, тагын бер йомгаклау чыгарылышына җитәрлек булып җыелды инде. Шуңа күрә киләсе атнада соңгы бер ай эчендә булган авыллар тарихын янә барлап чыгып,